Nilqakom għal podcast ieħor tas satar temi kbar għazzar. U l-lum miegħi għandi erba' studenti ġodda li ġejjin mill-iskola primarja ta' Bar, li kullex Santa Margherita. U l-lum ħankun qed nitkellmu dwar it-teknoloġija. Jiena jisimni Kristi Bonnici mill-Kulleġġ Santa Margarita.
Jien jisimni Ġewli Zammit.
Jiena Mar. Jien jisimni Jack imur l-iskola ta' Ħażabbar.
Il-suġġett favorit tiegħi tal-iskola huwa l-matematika. Is-suġġett favorit tiegħi huwa l-mezz. Il-suġġett favorit tiegħi huwa l-Ingliż. Is-suġġett favorit tiegħi huwa l-matematika. U l-passatemp favorit tiegħi huwa li nilgħab moħħti. U nħobb naqra. Inħobb inkanta u nisfen u nikteb. Inħobb nilgħab il-ħelwa u nħobb niġi fil-bitħa ma' ħbib tiegħi. U nħobb ħafna l-arti u l-mużika. Qiegħed hawn biex nitkellem dwar it-teknoloġija. Jiena ġejt hawnhekk illum biex jitkellem fuq teknoloġija. U ġejt fuq dan il-podcast għax inħobb ħafna t-teknoloġija u nifhem ħafna fiha. Ġejt hawn fuq suġġett ieħor favorit tiegħi t-teknoloġija.
Xi tfisser propja propja il-kelma teknoloġija? X'taħsbu? Xi tfisser il-kelma teknoloġija?
Isa l-affarijiet li nażawu l-lum il-ġurnata. Mm, illum il-ġurnata hekk issa dal-aħħar sentej tlieta erba. Kemm? Iktar?
Erba snin? Erba snin?
Mm. X'taħsbu intom? Hija xi ħaġa li ħoloq il-bniedem li mhm. dejjem qed tevalwa u eh, bħal nista' nużawha għal ħafna ġid u fl-istess ħin għandha ftit nuqqasijiet ukoll. Imma mhm. eh, eżempju ta' mod kif nistgħu nużaw it-teknoloġija tajjeb, nagħmlu xi riċerka dwar xi ħaġa li rridu nkunu nafu. All right, proset.
Affarijiet, it-teknoloġija oġġetti li jagħmlu ħajjit niktar faċli. Yes, yes. Il-verità veru, teknoloġija hija oġġetti li għamlunna l-ħajja aktar faċli. Inti kont ħatejt xi ħaġa? Ehm, it-teknoloġija eh, bħalma għal ġekk tagħmel ħajja ħafna iktar faċli u tsibuha tajba l-iskola meta jkollna bżonna. Eżattament, eżattament. E, u mettilkomx, skużawni, mettilkomx lil min għandna magħna, għax għandna lil Mark u Jack, lil Jack. Lil Jolie u lil Kristi. Kristi. Daw it-tnej għal forsi min isegwi is-satar, sewa, fuq satar FM kienu ħadu sem fil-kompetizzjoni, fil-quiz, u veru, u tlajtu fil-finali intom, wasaltu fil-finali, għal-ftit, jaħasra, għal-ftit. Ma marru tajjeb ħafna, marru tajjeb ħafna. Mela, it-teknoloġija, kwa ma minna tajjeb ġek, hija meta aħna nużaw dak l-arfien, il-knowledge, sewa li kunu ksibna biex noħolqu oġġetti jew odot, tools jew tamir, ġifri equipment differenti biex jagħmlilna l-ħajja iktar faċli. Ġifri fil-verità, it-teknoloġija hija sempliċement mobiles, laptops, internet. Le mhux bil-fors.
Mhux bil-fors, xaw iktar teknoloġija forsi iktar antika Ta' xorta teknoloġija, għal dak iż-żmien kienet ħaġa ġdida, pereżempju, xi xem li huwa teknoloġija. Tal-ħjata.
Per eżempju, magna tal-ħjata namlu mod, tgħidu li la tiżisti qabel qas bid-dawl ma kien qas bl-elettriku, tafu biex kienet taħdem il-magna tal-ħjata. Il-pedala. Bil-pedali! Ekku, mekkanizmu bil-pedali, ġifi qasda. Imma xorta jekk kienet teknoloġija, għax dak iż-żmien flok tqgħod ħid bidejk, kienet Tejnek tiffaċilitalek il-ħajja x'iktar pereżempju. Il-ferrovija? Il-ferrovija, eżatt, laqa wkoll għas kiet taħdem kiet taħdem ġil bil-faham u hekk imma wkoll huwa mezz avvanzat ta' trasport, ħdej laqa bil kienu jużaw iż-żiemel pereżempju, u x'veru, x'iktar, x'iktar. Ir-rota?
Mela, inti qed ir-rota wkoll l-istess flok bil-mixi, inti semmejt? Il-forn. Il-forn, il-forn, tafux kien hawn qabel il-forn x'kienu jużaw. Kienu jużaw mezzi differenti, kienu kollhom per eżempju, jużaw per eżempju, qabdu n-nar, sewa, u fuq u jpoġġu l-oġġett borom jew, eccetera, li kienu jsajru fihom, ġveri asforn, ma kien jeżisti forn fil-verita, u ġveru. Fiex tħossu li t-teknoloġija għamlet Il-ħajja iktar faċli. Fil-Google Maps. Google Maps.
Speċifiku fil-Google Maps. Għalix. Google Maps. Għax, emmin għasċant li tintilef.
Ja, għan tintilef ħafna inti kiku. Iwa.
Mela bħali, għandi orientazzjoni. Dizastru. Eżempju, ma jkollok xabti t-sajja, taqbad il-mobile tordna il-likin.
Għawnek eh, sebna naqra, veru, veru. Mela wahda għaw faċ, veru ta' jina nuża Google Maps u jekk da jekk jaddini minn ġo xaħajt, minn ġo xaħajt naddi, da' sekk nimxi miegħu jeda. Għax xejn, nafda, rridu għaddu attenti, maġġili jaddik minn ġo xi one way, eh? Dik li nodu attenti. Onti semmejt li nordnaw li kell dik veru nsibuha tajba. Ma rridux nagħmlu spiss, għax ovvjament għan jiġi iktar oli u tu meta sajjar id-dar naqra iktar aħjar, iktar bnin li kell. Imma hija hija teknoloġija li għanitna u kollu ħaffitinna l-ħajja. Xiktar xaw teknoloġija għanitna l-ħajja faċli. Skola. Fl-iskola bħal xie xem. Eh, per eżempju, jek kollok xi diffikultà jew kollok titfittex xi ħaġa tal-iskola jkollok xi riċerka tista' tuża t-tablet tal-iskola jew il-laptop. Proset għal riċerka qabel x'konna nagħmlu biex insibu riċerka taf x'kunu jagħmlu? Kienu mhux konna. Mm. Tmur issaqsi lil xi nies. Jew issaqsi lil nies eżatt li iktar jifmu, x'iktar konna nagħmlu. Jaqraw mill-kotba.

Jina tantx nuża nużaħħa ta' ġieli ma mhux ta' spiss. Eħe, forsi, ara, irridu attenti kif nużawha, forsi issib xi ideat u mbagħad timxi minn hemm ittik ftit prompts ngħidulhom, dik okej. Jew ittik xi ħaġa forsi xi ħaġa li inti fil-verità toħodlok ħafna ħin biex tagħmilha u hemmhekk toħodlok ftit inqas. Ġifieri nistgħu nużaw daw l-għodot biex iħaffunna ftit il-ħin. Imma jekk ta' tagħmel composition kompletament hekk ħad titlef il-kreattività, mhux ħajkun l-idea tiegħek, mhux ħad tkun turi kapaċità, ma ħad titgħallem kważi xej. Jiġifieri irnodu attenti għal xiex nużaw. Eżattament il-prompt infittx.
Il-prompt sejwa dik tajbin, mela għaliex le tieħu ftit idejat minn hemmhekk u jgħinuk. U hija xi ħaġa normali u xek. xi quiz forsi jkun fuq xi laptop jew hekk ikun hemm quiz fuq il-lezzjoni tal-iskola. Proset, per eżempju qabel kont ngħid eżempju l-ommi staqsini jiena, ma staqsini ftit għal nipprova tgħallem, issa faċli ssib quizzits li jgħinu, dawk jgħinu ħafna għall-edukazzjoni, iva dawk huma għodod li vera qed jgħinu għall-edukazzjoni. X'iktar? It-telefons?
Telefon.
Qabel kienu jużaw itri hmm. jew ikollhom imorru jgħidu eh, speċi mur għandak li kun biex jgħidlu issa sempliċitament tafas il-number fuq il-mobile. Eżatt.
Jirġissa mobile, qabel kellhom il-telefons biss, li tkun bil-forsi d-dar u l-persona l-oħra tkun id-dar ukoll biex taqbad issa l-lum li jessa mobile tkun fejn tkun Għada bada. X'taħsbu ta' kom dan il-ħaġa? Ħafna.
Taħsbu li għandha effetti negattivi imma. Iva. iva. iva.
Palxiex per eżempju hekk għaliex. Li tispiċċa minn flok tmur titkellem dirett il-ħin kollu ċempel iktar fis-sens mhm. tispiċċa iktar ma tagħtix daqshekk importanza li tara dak li jkun. U hija importanti li tara dak li jkun għaliex l-iktar. Għaliex l-importanti li persuna tiltaqa' magħha mhux sempliċement dejjem ġast kol jew ċett. Hmm?
Biex toħorġu forsi barra u tilabu pereżempju xi ħaġa hmm, għannet toħroġ barra tar ambjent differenti, eżatt. U inti meta tkellem persuna u qed tara Flok ġast qed tismagħha biss. Xem xem iktar li inti tifhem iktar xi trid tfisser verġi li l-intonation tagħna meta nismawha biss hija mod, mentri meta narawha ġilaqs tinduna persuna qed titbissem waqt li tgħidilek. Ux veru, tu qed tgħidilek biċċajt u inti ma tindunax. Aħseb wara fuq ċett iktar u iktar. Iktar u iktar għazem għar nisimgħu il-vuċi. Proset, proset. Enitna wkoll inti semmejt l-ikel. Sewwa, enitna wkoll fejn jidħol it-tindif. Mhm. Per eżempju, fiex enitna fit-tindif. Ir-robots li jaħslu l-art. Ir-robots dak imbirek eh, minn ħoloq daw ir-robots imbusu minnaw, nda tiħbew sa minnaw, għax vera mbirek, fiex iktar. Eh, dishwashers.
Id-dishwasher, iħor dak, iħor, bew soħrak għanni ħol id-dishwashers. Xiktar. Għanni iktar. Il-vacuum cleaners, per eżempju, u kol. Mux veru, bżomma robot aħjar minnu għax kemm waħdu. Mora nerġa' lura m'hemmx tafi, avvanzajn iktar mill-vacuum cleaners. Avoja robot tiegħi qed jidħol kull imkien, eh, ġifieri jitlef

Hmm? Qabel x'ma kellhomx pereżempju ilu ħafna x'issilhom jeżistu. Karozzi.
Għarrajt, e, semmi karozzi, u zgur, karozzi, avvanz kbir. U l-maw karozzi suqu. U ħidhom. U ħidhom.
Tasbu dwarhom dawk. U ma naqa perikolużi. Eħe.
Għax jekk Alla ħares qatt is-sensor jew dak li jużaw ma jaħdimx, jistgħu jġibu il-ħajja tan-nies Fil-periklu. Veru, veru, inti t-teknoloġija hija teknoloġija ma tistax tafda 100% fiha għax żbalji jistgħu jiġru eh, Teni ta' palma jiġru l-nis u kol ta' imma eh, nejdu li għalmenu inti għan ftit iktar kontrol tijak nifsek mill-li ta' teknoloġija, ġveru. Taf dawk kieku driverless taxi, eżempju, Skont.
Hmm. Skont. Ġiġifieri skont. Jekk ikunx Malti.
Le driverless taxi, ġifieri taxi ah. mingħajr driver. Le ma nibża. Waħda, le tibża.
Għax jista' jkun jekk forsi jaħbat eh, tista' tweġġa u mhm. jisu memx il-xaħat li tista' jisu tgħid daħabat. Memx il-bidek.
Għarrajt, għarrajt, iżek mandekx persuna fuq minn daqsek, trid twaħħalilu, jew int tortijak batek mandekx minn twaħħal. Imma hija vera vera huma daqsxejn iktar riskjużi, t-teknoloġija hija iktar riskjuża hux. Taf daw pereżempju ehm, robot eh, teacher għalliema robot. Le. Mm.
Skont.
Eh. Għax Ovvjament, it-teknoloġija eh, pal Google mm. in-nies kreawa, jiġifieri mill-intelligenza tan-nies. Jekk jgħidlek xi ħaġa falza tipo qed jgħallimilek ħażin. Ma tista' jkun it-teacher tal-ħażin ukoll. U fl-istess ħin tajjeb għax għandek dik l-informazzjoni kollha miġbura f'mekkanizmu wieħed. Ah, veru. Il-verità teacher ma tkunx taf kollox, mentri dak kważi kważi jaf kollox. Ux vera, Imma mbagħad jien naħseb jien naħseb li le għax tista' tkun f'nofs lezzjoni u tiqaflu l-betri.
U anka t-teachers ta' tiqfilhom il-betri biex ngħidilkom kollox. Imma vera għandek raġun jew ikollu xi glitch jew xi ħaġa. Veru, again anka t-teachers ġieli glitch. Imma vera, vera, hemm daw jkun hemm. Jew jaħbat mad-desk, jew xi ħadd mad-desk.
Jaqbad ix-xortja.
Jaqbad ix-xortja jisparkja. Veru, ma hemm it-tajjeb u l-ħażin tagħhom, imma xem żgur nuqqas li xem li daw ir-robots pereżempju, żgur vera diffiċli mhux ħajdu żgur, imma vera diffiċli jirreplikaw. Mħabba.
X'inhi?
Li juru mħabba lej it-tfal. Eżatt, ċertu intimità nsejħula li persuna tista' tagħtik, ċertu emozzjoni. U li jkunu iktar hekk fan biex il-lezzjoni tkun iktar fan. Fan, eżatt, eżatt, forsi, insomma, forsi jkun hemm robot li qed jiċċajta wkoll. Imma le differenti, pereżempju, ir-robot diffiċli identifika inti per eżempju kif qed tirreaġixxi għal dak li qed jgħidlek. Jekk inti eżempju teacher forsi għajtet miegħek għal xi ħaġa, imma inti u rejta li ġenwinament kien żball, per eżempju, l-għalliema ħad induna l-għalliema umana, imma r-robot ħajinduna Laqxa iktar diffiċli, mhux veru li jaqra l-emozzjonijiet tiegħek. Riċertu jekk irak imdejqa, l-għalli ma ratek imdejja, forsa diġi saqsik x'għandek, ir-robot rak imdejja.
Hmm? Le, laqwa li jagħmel il-lezzjoni. Laqwa jagħmel lezzjoni, ġifieri robot huwa robot. Ġifieri veru dik l-emozzjoni ħan nitilfuha. Ħan nitilfuha. Timmaġinaw pereżempju xi surgeon robot.

Veru, veru, veru, hemm affarijiet li daqsxejn diffiċli li vera, ma lem għandna naslu hemm. Hemm ċans li lem naslu. Kif tasbu pereżempju t-teknoloġija affettwat is-saħħa tagħna? Eh, min ikun hawn pereżempju joqgħod jilgħab ħafna logħob u ma jagħmilx affarijiet bażiċi li għandu bżonn jagħmel. Oh, right, mela, mux kif kontet naħseb jiena, imma għajan kelmu fuq dik. Li inti, per eżempju, teknoloġi bħal affarijiet internet, ġvi mobile, etc. Qed jaħlunna ħafna ħafna ħin mill-ħin tagħna.
U qed nispiċċaw affarijiet li huma bażiċi qasbiż ġieli nagħmluha. Ġieli, veri hemm studju, nies jinsew jinħaslu. jinsew jieklu, jinsew jew aktar milli jinsew ma jorqdux. Per eżempju, għax jibqaw jilabu. Jaqlbu l-ġurnata.
Jibdlu eżatt, il-ġurnata titħarbat. Taf kemm hemm ġili anka studenti jaslu għajjenin, ikunu għajjenin għall-iskola, għax sempliċement ikunu għamlu lejl jilabu. Jilabu. PlayStation jew hekk. Hmm? Ħafna ħafna jgħum tkun dalli ma kon esperjenza. Kon ngħidu inti orrajt għandi ġara xi ħaġa, la xi rqat fis-satejja fit tlieta ta' filgħol, eh, fis-satejja tlieta għax qatt nilgħab. Eh, sewwa, bħadġejt l-iskola, ma jimmet ma tafx niġi. Ġifieri dik vera diffiċi. Per eżempju, tafu x'inhi l-problema li tara l-screen qabel torqod? Mhm. Hmm.

kbiri. Proset, brava fil-verità, infatti hemm anka studji li juru li inti meta tuża l-screen, orajt l hemm night mode ukoll li tgħinek ftit, imma stil moħħok ikun qed jaħdem ħafna iktar mill suppost. Diffiċli tirrilassa meta għandek xi ħaġa daqshekk ehm, vasta fidejk. Immaġna jgħat social media per eżempju qed qalleb. Mela f'temp ta' minuta rajt ma nafx kemm il-persuna differenti, ma nafx kemm l-action differenti, l-azzjoni differenti. Ara di, ara di xed tagħmel, ara dak, ara da, kliem, diskors, kol. Tant qed nitfa' informazzjoni balla informazzjoni f'salt f'moħħna li l-moħħ qed nħadmuh wisq. Tu maċ qabel ma tiġi biex torqod. Mhux veru. Treadmill.
Mm. Speċla jekk ħadd mur tiġri, mhux pereżempju tiġri ftit u mbagħad tgħid ħani qaf niġri mur lura xi hemm ċans li ma nasalx id-dar. Treadmill tkun id-dar u tista' tiġri kemm trid. Qed tessa minn avvanz fit-teknoloġija li għamilna li huwa tajjeb, veru, però treadmill taf x'hemm qed titlef ħafna mill-arja ta' barra. Ux, li tmur tiġġeża natura u hekk, inalija dik ma tibdilha ma' ġej u tbiddel l-ambjent. Ux veru. Pero kif qed tajt inti tejn għal min forsi speċjalment kwadek tibda u tkunx taf kemm inti kapaċi twassal. Eh, tagħmel ġilja flok tajja tgħid il-laħossa kif ħamur id Hekk almenu tkun iktar in control, ux veru. kontu taf per inti semmejt anka li tellef xaħat ma fmi semmaj tellef eżempju l-irqati għek. Fil-ferita, eżempju, kienem studju li 67% 67% tal-adolescenti jitilfu l-irqat minħabba l-użu tat-teknoloġija. Tard bil-lejl ġifiri. Daw, it was study ġifiri kien studjaw illi daw it-tfal Litteralment ma ħabbuża teknoloġija ma raqdux sew, mhux sempliċement għax baqgħu jilagħbu jew hekk, imma anke għax l-irqad tagħhom ma kienx tafu li hawn eżempju anke l-smart watches mhm. jgħidu lek kemm irqad tajjeb, skont kemm tkun ħabtet qalbek ikum ġqom ċikki ċaqlaq ċafna, ġi l-esperjenza jtu għandkom xi smart watch. Għanda emmu, rajt. Eh? Torqod bieħ, jgħidlek kif torqod hekk sleeping patterns, torqod tajjeb. Mhm. Tajjeb torqod tajjeb. Tara mobile qabel torqod? Ftit, ma qed nipprova naqra. Tipprova taqra minn flok da, veru, veru, veru. Fej taraw it-teknoloġija tmur hekk kif kien timmaġinaw 20 sena oħra pereżempju. Karozzi jtiru.
Karozzi jtiru, hekk konna ngħidu wkoll għal dażmin, eh? Kienu jgħidu żebbi 2025 jew 2030 bil-karozzi jtiru, s'issa ma rajthom x'diru, ma żomm. Imma jien immaġina 20 years oħra. Hm, hemm ċans, karozzi jtiru. Għandna bżonnhom karozzi jtiru Malta. Mhux daqshekk. Fis-sens, għanna bżonnom imma fis-sens. Għanna bżonnom karozzi tiru ta' għaxek li neħel fiħ. Kiku tkun aħjarx, konna min ikun fis-sema u min ikun fuq l-art. Eh, u kena minn asrafiku.
Min ikun fil-qamar. Lili għanna bżonnom għam Malta karozzi tiru. Għanna bżonnom, isma minni, jekk għaxħat minnkom ikompli fit-teknoloġija jaħdmu fuqa, please. Alright, please. On it. Eh, xiktar fejn taraw. Karozzi jimxu waħidhom.
Dik diġa edha, diġa u ħafna, mela, Tesla per eżempju. Jiġu kolla.
Jiġu karti kolla. Iktar affordabli.
Imminti għat li ma tafdomx.
Ma per eżempju, tejdlek per eżempju, Minn ħaża bar tmur ħal qormi. Eh, jew tkun fis-sit għalmenu dak nafda. Jina nkun fis-sit xorta qed nara, imma mbagħad jekk nara kemm xi ħaġa ħażina nista' nieħu kontroll jien. Ija. Dik diġà kważi qiegħda ta' għaw pereżempju u karozzi mhux daqshekk moderni moderni, il-cruise control. Ġifieri l-ammont il-speed kemm tridu u ma xalfej jissu eh, ġistoret steering iwa, ma tifranka l-gass. Malta ma sax nużawa. Għax Malta malli tilħaq is-sebejn titterġa tniżżilha. Imma barra minn Malta tintuża. Xikta, xikta fejn tara 20 sena oħra. E, siġġiet li ma li tpoġġi jihdok fejn trid int. Siġġu li ma li tpoġġi jihdok fejn trid int. Fejn biżżibek tużaħda s-siġġu. Minn flok

Eh, ikollok l-option full mobile, eh. tażel xandek bżon ta' fasbuttuna u jemlek li trid. Hmm, jiena taf xi ġobni kieku robot li mhux robot iż-żaġwi li naddaf lid-dar. Kollox imma ġifieri għamil farfiri, naddaf il-bathrooms, l-art, kollox. Il-missa ta' bil-mana ġifieri. U x'taħsbu minnu, eh? Mux tajjeb jew? Tajjeb kif. Sew, sew, sew.
Dak, dak, dak, fuq dak aħdmu kol. Ta' parti l-karozzi li jitiru, xiktar fej taraw 20 sena oħra. Tkun ordnajt xi ħaġa biex tiekol u minn flok jiġu n-nies biex jiservuk idoq il-qampina drone u tiftaħ l-lum jieġi. Fimni, jasal iktar malajr zgur, bil-drone, veru, veru, xikta. Da drone nistaw namlu ħafna bihom, eh? Drones nistgħu ħafna bihom, anke affarijiet packages u hekk wasluhom. Din naħseb dik qiegħda fil-viċin però. Ma sibx li 20 sena oħra, jekk f'daw ftit snin oħra ħan użawha. X'iktar fejta. Eh, jidgħid li fil-fabriki, fil-fabriki hmm. l-kbar, ma jkunx hemm nies jaħdmu jkun hemm robots biss. Robots biss.
Ah, u b'dirra tal qed issemmu intom in-nies ma nafx għandu nagħmlu. Ħalli finduru fuq is-siġġijiet li jimxu waħedhom. Untejru bil-karozzi. Għax veru du hekk, veru, eh? Ma tibżaw eh, li jiġu jisom replaced in-nies. Mm. Iwa.
Mm. Ċerta.
Mm. Għax jekk ma jaħdmux li xikkun hemm ħafna robot bi fejn ħajġibu l-flus biex jixtru l-affarijiet. Asa jifda l-bżonna, du sejrinek. Kull ma jifda l-bżonn n-nies li joħolqu daw ir-robots. U laqqas li joħorġu bl-idea għax illum xorta l-fabrika kollox mekkaniżmu. Iż li jieħdu ħsibna għal mekkaniżmu hekk biss kollha ħaniġu. Ir-robot kieku tajjeb ikollok robot mur id-dar, int tiqpa d-dar u tibatu x-xogħol u taqla l-paga minn hemm. Daqse jina li waqfu l-podcast taw, u nalqu bdi, għax għalija, daqsek, laħjar wieħed, laħjar soluzzjoni dik. U daqsek, noqdux totta minn id-dar. Eh, jow, jow, s-sajjar u għax biex mux meta tiġi mi xol hmm.
ħafna ġen biex t-lest. Allora, mur inti xol u ħalli robot t-sajjar.
Le.
Le.
Tarla għata li fiġinu. Forsi, xogħol ma tantx namlu tajja u ma jatini xej paga robot. Skur se għal xogħol. Eh, tara, għed ġviri, għadda bat il-robot ta' taqla l-paga inti. Eżat. Jek ikun tijak, jek ikun tijak, fair enough. Kun eh, clone, clone.
Tkun xrajtu, inti tibati. Mux taqwa jisir il-xol? Mela. Ekku, ekku.
Għanti kom naqra xenarji, sewa. Li kieku kellek ta' liġi biex niproteġu l-adolescenti mill-użu esagerat ta' internet, video games, etc. Eh, X'liġi taddi? Kieku nagħmel fuq il-PlayStation u logħob nagħmel għal tfal iżgħar minn għaxar snin nagħmel forsi nofs siegħa screen time. All right, tikkontrolla l-screen time. Diġà jeżistu, inti għandek il-parental control, il-mobile pereżempju tistax tużaha l-iktar minn one hour Kull jum, wara one hour jillokjaw. Pero mbagħad ġieli nerġgħu jiftħu. Għajjajt niteqret, ħan nerġa' niftaħulek. Però ikun hemm liġi li bil-fors. Għazek, nkant tkun tikser il-liġi. X'iktar x'liġi. Mhux ħafna eseġerazzjoni fuqhom, pereżempju, mhux pereżempju tkun qed tilgħab imbagħad ommok jew missierek iqabduk tmur tixtri tissupervja xtrid tkompli hekk. Imma l-liġi kif ħa tikkontrolla dil ħaġa x'liġi ħa jkun hemm? Din tkun liġi ġifieri jekk tagħmilha ma tagħmilix, eżempju jekk ma tmurx l-iskola tkun tikser il-liġi, ma di x'inhi l-liġi li tagħmel inti. Jekk ma tmurx taqdi lill-ġenituri tkisser il-liġi.
Tajba di, tajba di, jekk ma tafdix ma kif ħajkunu jafu, jekk tmur tirrapporta, it-tifel ma fdinix. All right. Polizija, ejja għalix.
Tajba l-ġenituri. Nikol tħallas għal parents li. Tajba l-ġenituri.
Tajba diw.
Liġi li eh, it-tfal jista' jkollhom tablet jew mobile sa ċertu żmien. Fis-sens, mhux sa ċertu żmien, irid ikollhom ċertu żmien, eżatt. Fehmtek, għandek five, per eżempju, ma jistax ikollhom tablet. Eżatt, jew anke naqra iktar.
Jew eżatt, jew naqra iktar, all right. Inti, ngħidilna, Prim Ministru. Xejġi ħataddi biex nikkontrollaw hekk l-adolescenti nipproteġuhom milli eh, jiġu influenzati anka b'mod ħażin. Mm. Forsi nikkontrollaw b'xi mod x'jistgħu jaraw. Hmm? Per eżempju, social media. Social media, qabel konna nejdu, per eżempju, qabel ma kienx hawn social media, u kien hawn ħafna darbi ħatara xi ħaġa television forsi, sa television tista' tasal. Il-television kien hemm kontroll fuqu. Mhm. Television kien hemm stazzjonijiet li per eżempju nistgħu xarawhom it-tfal, li terament iddaħħal kod biex teraħ. Kien hemm eh, programmi li kienu jixxandru tard ħafna bil-lejl biex it-tfal kunu raqdu, jew tlist ħafna minnhom kunu raqdu. Għandek na iktar kontroll, jkun hemm eżempju l-18 plus. Kieku eh?
tagħmel fuq Netflix hemm Kids Mode biex ikun hemm affertek. Kieku fuq social media tidħol Kids Mode biex tagħmel biex tbiddel mode għal tal-pers kun hemm kod għal it-tfal żgur ma jkunux jistgħu jidħlu. Proset, dik hemm pereżempju YouTube Hemm ukoll YouTube Kids tista' tagħmilha, eh, YouTube Kids. Ħalli Kids biss, ma tistax tagħmel jew titfi ċertu ads. YouTube Kids għaddi. Eh, l-istess bil-kod biex tbiddel. Eh, eżattament. U inti tajt social media jagħmluha wkoll. Mhm. Proset, proset naħseb social media qatt m'hemmx, jew jekk li ma nafx biha jiena, però hija dejja tajba ħafna tikkontru daqsxejn x'qed jaraw. Għax illum sirna għandna aċċess għal kollox. U sfortunatament, eh, meta tkun għadek żgħir, tħares lehom b'mod differenti minn meta tkun kbir. Jiena forsi kapaċi qed ngħidu iktar niġġeneralizzaw ta' xaw minn forsi kapaċi iktar mill-kbar, però forsi jien nara xi ħaġa ngħid le dik fake jew le dik ħażin għalija nbiddilha. Imma forsi tkun għadek żgħir ma tirrealizzax. Plus tkun għadek żgħir tixrob iktar, tinfluwenza ruħek ħafna iktar. Hemm raġuni għalfejn ma nurux ċerti affarijiet lil min għadu żgħir, mhux veru. Taqblu magħhom intom li ċerti affarijiet ma tarawhomx. Intom ġili tirrabjaw għax tgħidu isma' jiena rrid nara ma dik għalfejn 18 plus. Ġili tirrabjaw għaliha? La jew tkun trid taraw xorta. La għax naf li hemm raġuni għala le. All right, ġifieri tifhem. Aha, nifhem li hemm raġuni.
Tax dażbu intom. L-istess.
L-istess. U x'inhi raġuni tal-ikom fl-opinjoni tagħkom? Li sinjal ikun hemm xi ħaġa li jew eżempju xi ħaġa li għamlu n-nies fil-video jew xi kliem ġieli. All right, all right. U inti temmen li m'għandekx tarah jew tisimgħu dak il-kliem? Iva. U għaliex taħseb hekk?
Għax isek kif qed int meta tkun żgħir isek tixrob iktar, allura tibda tużah iktar matul Proset, proset, ekku, veru. Ħantikom, ħantikom xenarju ieħor, sewa. Li kieku kellek, iva, li kieku kellek tmur dura fi żmien, imma tista' tieħu miegħek oġġett wieħed biss ta' teknoloġija ek moderna. U tmur dura fi żmienek fl-antiki, 19 30s jew 20s fejn ma kien hawn kważi xejn daqshekk teknoloġiku, ġifieri, xtihom jak, x'in taħseb li l-iktar ħaġa li timpressjonhom, x'ħaġa li teżisti bħalissa. Diġà. Mobile, eh, Tiħu mobile. Infinite storage ħalli kun nistaħu koċċi tratti u nistaw ħarċatti ma dawk id-dis u namilom fil-history. Eh, Tajba, eh, għonek katam l-naqra ta' Dokumentarju wkoll, proset. Bħal Kristi, imma eh. mhux għar-ritratti, imma fej tħallas bil-mobile. Eh, ma dak iż-żmien ma tistax tħallas bil-mobile, ma kollhomx il eh, ma kellhomx il-machines, il-POS machines. Sax tħallas bil-mobile hemmhekk. Mur fin-1920s, x'tagħmel bil-mobile, ma tħux ritratti.
No, tinfiċ l-affarijiet li ma nifimx. Tqotturi jom, per eżempju, l-affarijiet li għaw fil-futur. Għalli ma tal-ġol futur, meta jitil ġol futur, un bat ikun għana aktar familjari ma l-affarijiet. Eh, eh, jew inkella, tajdom xħajiet la super, xtella super faj fil-ġimma l-oħra, għalli meta jilħu jaslu f'dak iż-żmien. Jirbħu għajtu ksaħġa. Mela kieku.
Jien kieku nġib modern kamera. modern kamera toħodha miegħek. Eżatt, biex nikkomparihom ma ta' dawk iż-żmien. Mhm. Mbagħad ngħidulhom pereżempju din ħad tkun il-kamra tal-futur. All right, all right, all right. Inti? Eh, kikun hu computer miegħi mhm. biex inkun nista' nurihom eżempju ċertu apps li issa l-qudiem jibdew jużaw. All right.
Ikun iktar familjari magħhom. All right, all right. Eh, kieku pereżempju naħseb jiena Jew toħdhom xi toħdhom ir-robot ara kif jibqgħu imbellħin. Eh, ir-robot jimxi waħdu. U l-ħaġa, li kieku kellek iżżomm oġġett wieħed biss teknoloġiku fid-dar. Issa nitkellem minn fridge sa forn sa mobile sa computer, PlayStation, anything. Immoġġet wieħed biss, biss, biss, biss. Bejhom ikollok xejn iktar.

Għandek soluzzjoni għal kollox. Inti. L-istess għol tablet. Eh, sa mux hekk is-senitna, tibdel daqshekk, ma tistax tordna mit-tablet, ma tistax, ma għandekx internet. Xazzum. X'inhu ta' ħaġa importanti għalik fid-dar? Jek ta' ħaġa li tuża fid-dar. Fid-disħot teknoloġija. Il-fridġ, per eżempju, naħseb importanti ħafna. Il-fridġ wieħedha mill-iktar invenzjonijiet ehm, importanti li qatt tħarġu, mhux veru. Qabel kienu xkaf x'kienu kif kienu jżommu eżempju l-laħam. Kienu għażruħ fil-gazzetti apparently. Jitfaħ taħt is-soddew.
Kienu biex xibka. Kienu xibka. Ah. Mux toqob. Joni xibka minna nifis għanda toqob. Ek tiġi, ek tiġi. Ina kien jgħidu li kien jamluħ fil-gazzetti u jemluħ ximkien fil-kaskax biex ximkien l-isfrek. Ma nafx, ma nafx.
Fridge u kol, għax minajr tablets u ekku ekku mobiles, tista teħx imma minajr ikkelu xorb. Imma ħatordna, ħatordna. Eh, ma jkollokx internet. Ma jkollokx internet. Għax ħaġa waħda tista' żommu. Tista' ċempel biex iġibu l-ek li kien. Iġu tablet bis-sim kardem. Tordna l-wifi.
Tkun taf il-numru.
Tordna l-wifi. Tkun taf il-numru, s-sambat forsi nafuħ il-numru. Inti, Mark. Eh, barra l-fridġ forsi id-dawl. Nistenna hija, essa waħda jew l-oħra, u. Id-dawl ġifir dawl. Id-dawl jew elettriku. Eh, fis-sens, id-dawl. Eh, l-elettriku. Eh. L-elettriku, eh, ġifiri, kollok elettriku in ġenerali. Ejja nassumu fimni li elettriku jkollok. Tajjeb, għax biex kollok il-friġ bi forsi tkun elettriku. Ejja nassumu li elettriku għandek, sewa, saħħa ġoħra teknoloġika li żżomm. Li dik kieku jkollok lila biss. ċinu priorita għalik. Tuża ħafna. Il-friġġu, speċi minajr minajra feħa titfaw il-laħam. Trid toqgħod tagħmel l-istess ħaġa tgeżwer u titfa' U hemm iktar ċans li jmur lek malaj. Jien nammetti pereżempju t-television jiena jirbaħni naqra. Eh? Television nħobbu, ġifieri naħseb Eħe, nasib ikolli nażel naqgħat television għax inħobbu. Però jien nixtieq li nilqamija issa lil Brian Kirkop ħalli kellimna ftit ħa naraw jekk kellna xi ċuċata, forsi jtina xi ċamata, jew jekk kellna xaġa bis-sens forsi jidinna proset. U s-sanna manna l-Brian Kirkop, l-uffiċjal edukattiv tal-istudji soċjali. E, x'taħseb, Brian? Illum rajna ħafna dejat minn dawn l-istudenti li iġaluni nirrealizza kemm id-dinja qiegħda tinbidel. L-ewwel net ftakru t-teknoloġija hija dawk l-affarijiet li aħna nużaw biex jagħmlulna ħajjitna aktar faċli U kalla jrid tkun aħjar. Ġifieri immaġinaw meta bnew postijiet bħal Ħaġar Qim u l-Imnajdra u l-Ġgantija, dak kellhom jużaw xi tip ta' teknoloġija biex dak il-ġebel il-kbir imexxuh minn post għall-ieħor, jibnuh, ħaġa jew oħra. Nimxu aktar ħafna ħafna aktar 'l hawnhekk. Meta kont jien student, fil-klassi kien hemm naqra. Xejn wisq iktar insomma braj.
Ftit aktar sena jew tnejn. Iċċuċati din li x'kien tara il-klassi li kont jien. Għall-klassijiet tal-lum tara kambjament enormi. U żgur. Hawnhekk naħseb lanqas inti ma tiftakar fl-iskola nużaw il-blackboard. Mela, li niftakru niftakru. Iva.
Mela, il-blackboard. Il-blackboard niftakru. Intom le, żgur.
L-istudenti naqra inqas. Il-affarijiet bħal xejdu l-om il-whiteboards daħlu aktar wara il-blackboards. L-interactives, tiftakru għom il-klassijiet minn interactives intom. Ġifiri, araw kem daħlu teknoloġija biex jgħinuna Fil-klassi x'qed jgħinuna dan l-affarijiet? Nitgħallmu iktar komdu. Nitgħallmu iktar komdu u nippruvaw insiru nafu aktar affarijiet. Kien minnhom tkellimna fuq karozzi jtiru. Hekk għal karozzi, pereżempju, karozzi sa ċertu żmien lanqas kellhom safety belts. Mela. Il-karozzi llum timmaġina li biex tniżżel it-tieqa trid Toqgħod iddawwar. Toqgħod iddawwar minn flok tafas buttuna u jinżlu jew l-istering. Eh, jekk ma jkollokx ċertu tip ta' ehm, mekkanizmu u ma jkunx power steering, ovvjament biex iddawwar l-istering ikun u tara dawn l-affarijiet li l-ħin kollu jinbidlu u jagħmlulna ħajjitna differenti. Importanti li t-teknoloġija li nużaw iżżomm il-kuntatt uman. Kien minnhom xi ħadd minnkom semma Għax il-kompjuter mhux kapaċi juri imħabba. Aħna l-bnedmin għandna bżonn l-imħabba. Għandna bżonn meta mmorru nixtru, kultant tieqaf titkellem ma' dak u mal-ieħor u jkollna dak li nsejħulu kuntatt uman. Importanti li nagħmlu x'nagħmlu, aktar imxejna 'l quddiem u nżommu l-idea tagħna f'x'għandna bżonn u fejn wasalna. Ħin minnhom dit-teknoloġija twasslek għal problemi ġodda. Per eżempju, jekk ikollna d-driverless taxi, li uħud minnkom qed tibżgħu eċċetera, hu jgħaddi one way. U jwaqfu ordin. Il-ċitazzjoni lil min irid jibata. Kif qalet Kristi għalhekk eh, rabjat x'mandix f'min twaħħal.
U minn ħajħallasa. Naraw dan l-affarijiet oħrajn. Id-dar, per eżempju, daħħalna ħafna teknoloġija. In-nanna tiegħi niftakar kull nar ta' tnejn kienet taħsel il-ħwejjeġ. Imma l-washing machine tagħha ma kienx bħal tagħna tfajt il-ħwejjeġ u mbagħad ħriġthom tfajnihom fid-dryer, il-washing machine kienet għadha l-antika u trid tonxor, trid toħroġhom min-naħa biex tispinja u dan l-affarijiet. Illum kieku għad għandna dik it-tip ta' teknoloġija, jistgħu il-mamma u l-papa joħorġu t-tnejn jaħdmu? Ħa jlaħħqu l-affarijiet, ix-xogħol li jagħmlu, dawn ix-xogħlijiet? Veru. Nistgħu ngħixu mingħajr ċertu teknoloġija?
Le. Le. Ħa ngħixu differenti. Meta tidrabija diffiċli tgħix diffiċli.
Per eżempju, morna niklu. Ħaġa li veru ddejjaqni tara familja qed jieklu, koppja qed jieklu, kulħadd bil-mobile.
Veru. Għalfejn ħriġna nieklu jekk kulħadd laqqas qed nitkellmu ma' xulxin, jew nibatu l-messaġġi l xulxin. Allura t-teknoloġija rridu noqogħdu attenti kif nużawha. L-aħħar kumment, ħin minnhom semmejna l-AI. Il-fake, deepfakes u affarijiet bħal dawn. Bħalissa kien hemm ikun hawn ċertu nies li ma jagħrfux id-differenza bejn AI, filmat bl-AI u filmat ta' veru. U saru iktar tajbin, eh, llum vera saret diffiċli tidentifika. U mbagħad kellna każijiet fejn persuni jużaw dawn l-affarijiet biex jisirqu l-flus lin-nies. U serqu ħafna u ħafna flus lil nies ħafna drabi jkunu naqra aktar anzjani li ma kinux jafu li dan mhuwiex veru. U dawn l-affarijiet iridu noqogħdu attenti. U t-teknoloġija għandha kemm it-tajjeb kif ukoll il-ħażin. U rridu noqogħdu attenti li nużawha dejjem għall-ġid tagħna u bl-aħjar mod possibbli. Ekku.
Fil-verità, naħseb jiena dan dejjem importanti il-bilanċ. L-estremitajiet mhuma tajbin għal ħadd. Kif qed ngħidu, jekk tuża teknoloġija biex tħaffiflek il-ħajja, all right. Imma jekk tuża għal affarijiet huma li huma oltre minn hekk, ħafna oltre minn hekk, l-estrem huwa ħażin dejjem. Mhux veru? Ġin billi nagħmel video wkoll ma xaħat ma jimpurtax. Imma li tuża l-AI biex turi pereżempju wiċċek, għax dan ġieli qed jagħmlu ehm, video bil-wiċċ tal-persuna, eżempju kif qed inti tibatu l-om il-nanna ta' dak li jkun, isma' ma għandi bżonn 200 euro please biex nixtri da. U di ovvjament qed tara wiċċek inti qed tgħidilha għaliha u tant saru jkunu tajbin li diffiċli biex tidentifika. Hawn scam li ċċempel normali bil-mobile number u jkollok AI jkun ikun hemm ir-ritratt tiegħek, mhm. contact photo, bin numru b'kollox tiegħek din l-information u jċemplu xi ħadd li għandhom bżonn il-flus. Mela. U hawn ħafna nies qisu hekk jaqgħu għaliha. Jaqgħu għaliha u faċli saret iktar faċli. Qabel kienet tkun naqra ovvja, imma llum saret vera faċli x'kif qed ngħidu issa tikkopja tarament il-wiċċ ta' dak li jkun kważi kważi għastemmina, veru. Ġviridu noqdu attenti li jisu we don't get carried away, intom specialment l-lum li intom ħat esperienza u estremitajiet ġodda fejn tidħol teknoloġija, għax intom ovvjament għadkom żgħar sew fadlilkom ħafna iktar żmien. Tidu dejjem toqogħdu b'mittajn illum, b'mittajn. Għax morna. Anka 700.
Anka 700.
Tant l-affarijiet jinbidlu li ovvjament il-ħin kollu naraw affarijiet differenti. Eżatt, eżatt.
U insomma, minn siġġu li jmexxik waħdek għal karozzi li jtiru għal robots li hemm li jmorru l xogħol mid-dera wkoll insomma. Hemm ċerti affarijiet iwa li huma tajbin u nixtieqhom li jsiru, ġifieri nħalli fidejkom issa ġenerazzjoni ġdida biex jekk alla jrid forsi jinnexxielkom dajk fil-każ nittestjajjina tagħna li ħaġa No worries, biex għandata xogħol nittestja ħadu għari. U anka karozza li t-tir, nittestja jina u koll, tinkwetawx. Eh, Minn kun il-guinea pig. Grazzi ħafna, grazzi segwejtuna, grazzi u proset li l-kom jina ħantikom dawn il-kodba, dawn huma comic books, sewa. Di eżempju xi ħaġa oħra. Intom per eżempju tippreferu taqraw ktib fidejkom hekk jew xi jew fuq eżempju tablet jew xi kindle jew hekk. Fidejna.
Fidejkom jgħadu eh, għadu għadhom iħobbu għadik il-ħaġa għax dik xi ħaġa naħseb li jiena diffiċli biex tirreplika u veru. So għandna dan il-comic book sabiħ vera ħelu vera sabiħ biex taqraħ ibbażat fuq Studenti ġo skola, dan huwa miktub u mpinġi minn Dean Fenech li huwa għalliem tal-istudji soċjali għalik dan. Thank you. Jihdu.
Għax kum ħellu tiħares li. Dan għalik. U dawn għali kongrazzi ħafna, grazzi l-din fennek u koll u l-Fondazzjoni Satar tal-Publikazzjoni